Ur sell war lizher-kelaouiñ Splann! gant Caroline Trouillet. Danemat meuzit vat Enora Meuhan hag ur blijadur adkaouit Caroline Trouillet. Ma d'un tra genoc'h. Cool vat, Nora, merci brastar. A-feson, ma deidor de roagn neventi eur beud agro-industriel e Brer hag el bep mis vez kavet souehadenn a bep sort degaset gant skipailhat kazetennerezed ha kazetennerien splen, tud a veucher hag ul labour vid ar media enklask a-hed ur blez. Un enklask bras nevez peus embannet e miz Imbriz a-ziar pesketaer Brer hag vehe hag zo i koll ur stur petra zinifien dra-se Ya, ba, euh, da gentañ e dure ur wech kentañ deomp lagad a-gozh war ar besketaerezh e mm, heñvel eo diasteroù deus ar re al labour-douar a-benn ar fin. A fed labour al lobby industriel ha diskar ar besketaerezh artizanel da skouer. Enkadennoù a laezh a zo e kas ar pesketa d'ar strad. Divizet 'peus dielfennañ un enkadenn eus-se dre un enklask e peder lodenn. Ya, ha na inchetan zo diwar-benn kondisianoù labour ar vartelodet deus broioù estren, betek Indonesia. lodenn all zo gouestlet d'an diouer a besketa er mor. Ar brizhidi, da skouer le macro, a zo bet pesketet bet e kre. Aet int war-zu an hanternoz gant diskar an hin. Ha difiv e lez a zo. Hag un ostilh a vez e-kreiz ur jeu, ar road stage don, pe chalutier, a vez anvet chalut, hein, don ivez, enterlodenn gomzet eus an tem-se. Al lodenn diwezhañ a gonta penaos an enkadenn demokratel en Aie a zo deuet da heul cheñchamant show ar filierenn. Kaout a ra d'ar pesketaerien artizanel ne vezont ket selaouet pa vez tapet divizoù bras. Un enklask zo da lenn àr lec'hienn Splan.org. An eus ur sul tri a viz mae e beus skignet ar France Pem, Violence dans les champs, une teulfilm et stume neuliat ar livre Silence dans les Silence dans les champs, skrivet ge Nicolas Legendre euh, razetenner neus respontet d'ur goulenn eu savet geus plen a yanzoion ezel a neuhon anizoni euh, i kompagnouner euh, ur gazetennerez a kunurzierez Caroline Trouillet zo i labourat e Splan EB. Caroline, Lâret 'teump n'eus un petra c'hoarvez gant violañs dans les champs. Ya, gant euh, an teulfun-se e kendalc'ha da Nicolas Lejean difilochiñ a-dost ar patrom agro-industriel gall. Ur sistem prenet gant euh, ur mont-en-dro ter. Diviet eo bet gant ur gazetenner gouestlañ an teulfin d'an dra-se. En teulfilm-mañ en deus ledaneit Nicolas Issel a-fed labour-douar a live Frañs ha Deceuchin a live Breac'h hepchan peurrek n'eus gwraet ur seurt dibab. Ya, Hervé Nicolas, ledennad ar sell war al live broadel e Frañs a ro tro da lakaat war-wel ar patrom-mañ, an nain pennañ e Breizh, a zo gwir ivez evit Frañs a-bezh. Er film-mañ, un didrouz, er lifr, zo deit da vo feulster dre ur skeudenn eu. Ya, youl Nicolas oe kinnig ur sell hollek deus ar patrom agro-industriel dre ul labour pedagogel evit an holl. Hag a feulster deus se bluntet de'añ bout un tu mat a-benn gallet kontañ perak vez deuet kement a hegas tro-dro d'an dalc'hioù war al labour-douar. Deus iverrañ un ergelc'h kontamus e komz Nicolas eu hag Euh, penaos dorn ha dibellus ur sistem, petra eo ur seurt tra Nicolas displega abaoe e tchemer harp sistem an industriezh vras war logik drol. Un holl a-enep d'an holl. Ur seurt tra abaoe e frammadur er bloavezhioù mil nav c'hant tri-ugent. E pep live a chadenn kas al lojik-se bec'hiañ, gwaskaoù hag a ya da vagañ doareoù feulster disheñvel. Deut-gen tampenn feulsterioù a nep al labourerien douar o-unan. Bout zo un tec'hout produktivist dirak ar c'heudennoù savet diwar surended-mañ ha tu dit klask 'n em lazhañ. met ivez feulsterioù kenetre ar beizanted gant brezel an douaraù. D'ar feulsterioù-mañ e teu ar feulsterioù a-enep ar Bow-Dow Bay hag obererien diavez d'ar bed peizant. Ar stourmerien ekolo a vez kinniget gant laout da vout a raent nemeto atebek d'ar c'heudennoù. Padal emañ an atebegezhioù gwirion e lec'h all. Poell da sammañ pep tra, ar chouk unan a ro tro da cheñch tud da soñjal an dud. Diàr an atebeziant gwirion ha d'ur labourizion-douar diazez da sammañ o fulor hep cheñch ar sistem labour-douar. Ya, rik an dra-se a-wel vez displeget gant Nicolas. Ouzhpenn ur sistem hag an engo-industriel zo aozet e stumm un arme, e kas ur brezel labour-douar. Met evit mont en-dro ne c'halled ket arme al labour-douar kaout deñved du en izouez. Bon, ma faotoc'h euh, selaouerion selaouerezed Gerard Delen un atersadenn aber, ar splanputch.org, a hu peus hui beut hag un triwec'h a vis journalom euh, avit sellet doc'h un teulfilm ar lec'hienn France TV. Dame de Gonzbremont a bark mour un iroaz

Sikour da wareziñ hag anavezout muioc'h glad ar mor ha kas war-raok diorren padus un oberezhioù micherel ha reoù an dudi. Tri c'hant hanter-kant mil hektar mor zo etre beg ha raz ar Porspoder. Komite mezhi al lec'h zo gwelet gant c'hwec'h den, Yann ar Stad, dek dilennad lec'hel, Noz skiant-tour a ugent den deus berzh ar pesketa hag al labour-douar, an dudi ha kevredigezh Geo en un draoù. Er pennad embannet geus Plen, eh bon ema Anzon un dalc'h ha ni peus ni komzet tu chantout je va just aze hag un dud eus e abar euh, just a-roal euh, komite merañ ur lec'h hag euh, un digempouez zo etre tud un dud a gomz a bet ur micherieu hag un niver a skiantourion. Ya, Enora, unan deus dourañsterioù Breizh douelaret da gristen Falc'hon e vez asantet raktresoù arvarus d'un endro en ur mod sistematek. Derock a-zionav e lez a vez roet d'ur bern raktresoù n'en doj ket ouzh ar lezenn lec'hel da geñver an endro. Ur skouerioù ha muioc'h eus out o lenn? Ar lec'hienn Splann Putsch-Org. Merci brest d'oc'h Caroline. Merci da Nora. Dam broman de glevet peutrai un douere funa bafuna dastumet geus skipailhad Splann aveit mizimbri. na prizius dija da gomañs impact enklask eus plan Caroline. Ya, kalzik dra zo c'hoarvezet da heul an diskuliatadennoù diwar-benn an 3 millilitrat a produioù kimiek skuliet war l'heure e mengleuz Imiris e Gromwell. N'enklask zo bet digoret gant prokuleur Sant-Brieg evit bout skuliet en dour dre val ar lezenn Ho proud eo a-fedoù drastus ha padus evit ar yec'hed, ar plant hag ar loened. Meur a dilennad deus lakaet ar gaoj war ar sujed-mañ ivez, ha mergronvel da gentañ. Ha ne oar n'eo ket an aveid evit sevel ivoer en e bimeriz. Loïc Chenegira, ar prezidant ur rannvro, en deus kaset ur liester da brefed ar rannvro evit Yann-Delen Ec'heriev a deu achu er pennad berrel-se, heuliañ pir stad metaoù naturel dre ur programm analizagn. Ha kendalc'hamp marse gant ur pennad ober. Ledanei de vo un euer ar orlouzeu kimik anvet lindan ge er brer neuze pemp kapteur neue vo staliet avit muzuliañ bezañs neuze ur lindan e Roehon. Keleier digaset goñvouez Francia en aie. Uh, kanserogen eo avit an dud a dif ne de labour-douar abaoe mil nav c'hant triwec'h ha poar-ugent. Kavet e vez ur bern er park en Thabor evit ar poent, pezh a ouier, e n'eus ket a sifroù lakaet el lezenn ha ne out sammad a bestisidaoù en aer. Komz am bromañ hag ur raktres lezenn mallusted ur labour douar. Ur pennad nevez zo 'neus desachet Hubert Reporter. Ya, termeniñ a ra ar muzeliañ o kempouezañ diwar-benn distruj un takadoù gleborek a zo distreset dija. Deuet derc'hel soñj int a-bouez e virout ur vevliesseurt hag e diwall diouzh ur serc'hder. Bresket eo an takadoù gleborek dija gant mod da labourat ken diviz ha labourerien douar ha cheñchamant ennin. Setu un doare da gemer e kont stad an traoù get ur sell Re a lour. Setu tout, hein, lennet meus anzen gerieu ministr-rer ur labour-douar. Hezat ar rektresoù megabasenaoù a dourañ a ra ivez. Pe tremen e-bioù ar saj, bresket e demokratelezh an dour hervez un displegadennaou gwaet gant reporter. Hag en un toull-trap we kouezhet ur gevredi Jerkot ha Klima e fin miz Meur daou vil c'hwec'h àr-nugent. Klasket eus bet get ur gevredi Jer Association française pour l'information scientifique, un AFIS, euh, de Rugy Buzyn à Voesner, prouagn vehe fall ur c'heleier skiantel ar ur chadennoù publik laraton Caroline. Ya, ar c'hontrol-mink deus pezh a zo displeget e, e studiadenn Kota Klima en doare Lavaret kaoz kaoziaoù lakaat an dud da souetañ ha chom pedikazet en ur yann skiantel dreist-holl evit ma vefe sinet un tribun heugus embannet er gazetenn Le Point. Model n'eo ket bet kelaouet annezidi ar gumun Indre war ar riskloù Green Bay. Hervé Nicolas Kousik en en enklask embannet er media Reporter. Indre a zo ur gumun lec'hiet dek kilometr pell a-zoc'h an Naoned. Ha petra ve laret neuzen gant razetener Nicolas Kousik Ya, ar risklaoù zo gant un dir produet gant an embregerezh ArcelorMittal evit produiñ pakadurioù boued. Skarzhet e vez kement a feur a grom Ar c'houer, grommc'houer ya, ar sammad a zo uhel-spontus. Koulskoude eo anavet evel kanserogenek abaoe mil nav c'hant dek ha pevar-ugent. Trizek gwech muioc'h vez kaset en aer gant ArcelorMittal evit un uzin heñvel outi e Bro-Spagn. Maer ar gumun zoken 'doa ket bet klevet kaoz deus an dra-se a-raok. Muioc'h zo da lenn el just en o liherkel a oagn. Liherkel a oagn splen zo moyen de chilaou dre an mont, met e veu zo moyen lenn en o poest meilev, mezut vat, rac'h ur liam e vezo avit lenn en enklasker, mont de bilet ur mameneu. Bon, per so brav hag ur c'helbout hag ur c'helbout prizius ma faotoc'h mont donor bar sujet de ker ni lakar goz a ziarne funab a funab. Allez, euh, je te toute. Euh, merci Brasdor, Caroline. Merci Brasdor, Nora. Vanitra, à de dem de glokat de hashi un em gav mangue de daisy aters plan. Peut-être o deus an eud gesplan neus un emisme? Gant unan war-ugent a viz-mae e Montroulez e vo un nozvezh tro-dro d'an tem Les Voix des Champs adalek c'hwec'h eur hanter-noz. Ur stand-splann vo, ur sonadeg fourch silañs dans les sangs tennet deus levr Nicolas Legendre. Hag an tabut a vo da c'houde meret gant Kristen Falc'hon, gazetenner splann. Memes, memes deiz, e Zañriwal, Skrignadenn ha kejadenn tro-dro d'an extractivisme. Ur film behemoth, Le Dragon Noir, heuliet gant ur gejadenn gant ur gazetennerez Celia Izoar, adalek c'hwec'h an noz er barak Meare. Un nebeud dezhi war-lerc'h e vo darvoudoù all Erostren er werc'h-mañ. Ya, d'am pevar ugent a viz-me, Erostren a vo ur gwall Discord hag ur stand splann a vo er marc'had an dud dizalc'h etre unnek eur ha pemp eur goude merenn er garaj Duro. Ha da heul, ez an a-zec'h pelloc'h d'an tregont a viz-me, an tabut industriezh, labour, yec'hed, sindikadoù ha kevredigezhioù ul labourat asambles pegeit se zo penaos vez anvet an tabut kaset da benn gant Samir Chinet, archimed, kazetenneret eus Splann, e galerie des franciscains. Etre du ar c'hroereur goude meren ha Dieubet. Mil merci de skipailhat Splanad Rui a veu Caroline evit ar licher kelaouañ-mañ. Uh, ve embannet bep miz hag ro de glevet un eventi ev Ibrer ardro den endro ha den agro industri a bet hag ur miz de zonet neuze. Ya, ba, bersi, merci bras da Renora, ben uh, miz even, a ben miz even. A-benn miz Even evit komz a geleier miz Mai. Un dra sonné, ben, jouet d'or à ta guerietan. Tieno et Nora.